An latera mo ma culo dano maber poko. Abicwali, abicwali, an miyi cik, kono awiny nyiya. Woci tek awinyo nyiya litap. En kit in bene ibirweny kwede eno. Iwaco i wiye atir, ento wan angeyo wa in. Bed pe abiwaco nyingi matwal pien an myero agwok lutina.

Pien ma an aor jo niryem nurwed mutoka me ceng me ngwec kuman, ci wubino mako bulok i koma ni, 'Bicito kwede, ci awac, 'Pe acito ka mo. Ci wuwek idonyo i mutoka, ma apenyo ni, 'Kono wubitero kwo? Adonyo. Ci laco-ni onongo gire tye i but loc ka mo, ci wacito wa kunnu, wakwero kunnu, ci owece ilwokke, ci acito alwokke, abino abedo.

Me gwok imito wek iwille ki kany, wiya bene pe atir awe gin mo opaka ci onongo oo laco ci dok ocibo i nyim gate me laco ci okwanya dye pyere angwen omiya wek idok ka neno latinni ada dok gire ka neno latin kikwanya latin-ni kaka oa yat alok aducu pien an atye ki lutino adek.

Omiya cing alip pyerardek ocito. Owacci ni ogona ci murwo in mak boda, imi imak mutoka ibin. Acit Soroti kore. Ocwala cing alip pyerardek ni acit Soroti. I kare ma acito Soroti, ao ki kunu, owacca ni mondo acit otel mo ma kilwongo ni Rhino Cam Hotel. Acito i reception kimiya rum.

Eka co wa ca abic ma ki dongo doggola dong gwoko kweci kwe an myero dong paka jo ma gi yubo rum dong gitye mito bino ka yubo rum wa ca abic ki dongo doggola dong kwe ka ki cito ka bene acoya acoya ka ki toro doggola ki nongo atye oko ka ato atoya bedo calo anino anina myero ma dong ocito ni rum omyero ki cul cam ma an acamo kono nongo mono en oweko acam jami mukene weng an pi amato ki ngo gin weng an nongo en bino culu pi cene dong paka bota. myero acul cim man kadi dong pe obedo yot kacwalo cim ma atye kwede-o gin mo keken pe wa ngat mo keken omyero akupe wek ocwal yat acene paka ki kenyo dong yo peke an dong abako daga awaci ni kwo wot ki dano nyedo kwede kuman kuman kuman kuman ni abino en bibinna ka gin mo tye wek an atim ada nyedo pe bed wot Yecu wek gin mo marac peke.

Kono dong otyeko wang cene ma an atye kwede kunu, kono otyeko kare akata, konona pe oromo ka dok okwanya cing alip pyeraryo wai doki, abika ni atiyo ni dong okara, okwanya alip pyeraryo ni dok kede gudo, an namba pa nyer ma oweya acat bota ni pe omyero adony i matwala, goyo kwer mo ka ma dong an awok iye marac loyo. I kare me korona pwony otimwa marac pien onongo wan watye ki lutino i ot kany en co bene peko mony peko ryemo dano aryema keken gin atima pe i kare eno gin onongo watimo dong tye acel keken pien loc mogo madongo dongo obedo aweko obedo otweyo calo i boggi wek loc mo lutic ma gitye i loc-ci.

Awobi agur bene. Ento, ma cakke dok i kare ma dong, ma cakke i kare ma otema otemo ocako kubbe ki awobi agur, gutemo general otemo cako kubbe ki awobi agur, obedo wan tye agonya i distrik. Tek agur ma oyeyo ni agur mu a ki i distrik pat ki i city kaka ka eni, obedo wan tye agonya pien i level ma agur nyang nyuto bad kono otim gi ango kun bedo i peka. Apiko ni pi general ma odi to tye kedgi ni, wan kong obedo watye agonya.

Gu gang kun loko wiya, mito dong buto giri. Gui bene iye matek, akwany bot wacel me iye liweny. Ento gin atimme, pien omyero oteri wa gang. Bange mucakke me yab, bange lumemba uru adi ma kwogi orweny. Dano tye ba, pien owang adwong jo ma tye i paco tye.

Mutone kong wunongo kong nge? Mutone ka ma an dayo kaka eni, obedo ngat acel anyaka mo ma niang mo kanya kota. Jo me ma dong bino botwu loyo wer lutela? Jo ma bino botwa loyo wer jo madongo lutela dong lubucines pien kunu wan dong wangeyo kit ma gin oo keng wangeyo. An mono onyo aa loyo weny ento nani. Can mono pudi tim pa general peya ocako yinyo wan i kin piny nyo jo ma aa tye kedgi tye ki dano pyera abicel i wiye mo jo ma giwoto atir. An ange gine ni level ne tye pat pat cate level ne tye pat pat tye jo mukene ma cung jo mukene ma pe cung.

Ma an adong ki lutino abic. Gwoko lutino eni pe obedo ywak cos an ayero kwili ci alem. Inge yero pud pe culo ot, pe camo cam madit. So en cen aye ma atye me titino en an akony ki lutina wek an akwo kwede. Ngeyo tayi me cat tye papat. An pe acung iteng yo. Ah, tye kare matek mukene ma angeyo ni gwoko kato ki iye ma watamo ni omyero gikonywu iye ka tye. Ket tito wa kong. Inge pe obedo myero pa in me cako ki rwate ki laco ma nongo myero in pe irwate kwede. Mm.

Omyero abino laremi mo aye obiti nyo ineno ngat mo tye iye kit ma ibino kwede ki te kare maber ma inongo ki iye ki gin marac dong ma inongo bene ki iye. An ma peya abino i tic eni pe atwero waco ka ma onongo atye iye i yamo cawa eni ento onongo atye ka tic ka mo maber i gulu kany ento enoni ki cok ki gang lega. Sopater olwongo nyinge. Ee, ki kare Korona en ma kiketo dano ni co kiketo dano gitye ka tic kunnu. Ento kare eno ma kiketo dano ni nongo wa lutino pingo tye ka two tye ka two nongo kanca. Ki ma tye ka two nongo kanca ci kwo ni ocito ci ngo rwenyo. Co ma dong a cito gang mine bene kwo ni orwenyo pien mine bene nongo tye ki ngo kanca me ot nywal ci dong.